ka pu kei po maw ka pu kei song mu isua khan jesuh ni khan ma ka pung som paruk chang som pariat ah mark angan lai ro an hen hei riat nak a dam lo te chunga kut mat ula ti license pin pe lom ka ti misho chunga nan kut chong u ti license ka ka pek fe hallelujah amen
a thin a rim lu tuka a thin a huk tuk chang e phone a da ma ka ni phone kha a chia chol ke pon nuam ka ti phik lo ni kei song a nuam ka ti ve hlei lo ta chun ni leng in thil ka ti tur ka ti a church chun ni tlak thil ka tua ding kha ka tua dai lampang ta thum ve la zan lei sang na si pathum ronga mi ron phone le a avan ka chon tha a number kha ka la ri ni a number kha ka thai re mi ron hau le tho mo ka tia a ka sik than ro lai te kro ta chun phone chu ka la le ta ni church phone cha ka thai than ni ma sil o chu ron dam to lu tu ka sa a o cha nem tok sang speaker khai nem ma tia speaker khana sima o ni e ka tia o ka sikol
tu kan singa kan soi kan ni leng in ka ngai tua tu zinga kan chimmi kha chun le tlang ka ruat ne kan in hau na zong zong te kha kan i siknak vial te kha i soi kha tik zok ka ti thot mai ati na chimmi kha aman deuh ti ba ka ruwa ka mang na tron khil che ka tua ko lok chon nak van in chim ka du e tu na hin ka nau hi hospital a oma atu hin ka nau hi sizong a ome thisen vara tla chama amah cu thirang kha a tlacham cang i thisen va ram pek pun om si nei thei lo thirang an ron zong sullam a nei ti lo doctor chuan sibawi nih cun iran tongtai thengim thla na rak cham piak kho nga maw tiang hula chu in tu ve deuh tur ania cho liau chan si iu pa ve ding ka si mer rhoi ta che ka tia rak ka rhoi cha ka de rak ka la cha ka tu ve deuh tur ania iu pa ve ding si cho ta chuan le cho cun

ai si chu cun ka va lut alu chung kut hlat khang ka va tong trai a alu chung kut chorin thla ka va cham e ka license mu tan khan mu ka license an ka pek ning mu ning te khan mu ka va tong trai ta thla ka va cham pia le ka pu en le te le en fie le ro le ka ka pu kha check than deu tha tan zo than deu ama zo thi sin varam pek pom si nei thelo kha

Cu cu lo mi Isuwa ngeitu te kan dang lam na tu. Cho cu pai Jesuh Khrih a ngeitu kan i thannak ding cu si cu. Cu cu lom Buddhist ho laka te. Chu chu pai Buddhist na laka. Muslim laka te. Muslim na laka.
Isuwa ngeitu kan ni kan dang lam na tu. Jesuh ngeitu kan sin a ai thannak ding cu. Isuwa ngeitu kan ni va kan chan vo in sia kan i. Jesuh kan sin na kan chovo chai tial.
Hallelujah. Amen.
Kha lo wa khan Kha lo ah khan kha lo ah khan ro in phum alawm ro pei na phum cu hallelujah amen ro in phum alawm ro pei ai phum cu Isu neitu ini na khan Jesuh ngeitu na sinak ah khan i tan ro in phum alawm na cha ar ro ai phum cu ro in phum cu hai thin ta che cu ro ai phum mi chu huat ton cha hai thin ta che huat ton cha kepaw Isua neitu kan i avanga kei zong Jesuh ngeitu ka si ruang i ro in phumi ka hai chin alawm ro ai phumi pei ka hua hallelujah amen ka hai chin alawm ka hua ton chu te ta chuan le cho chun kan chung ku tam tu ro om ti ka hria kan chung khar dam nak ding ro om ti ka ngal hallelujah amen ka nu le pa tam tu ro om ti ka hria ka nu le ka pa dam nak ding ro om ti ka ngal ka thalai pui te tam tak tam tu ro om ti ka hria hol tam pi dam nak ro aum ti ka ngal nang nih pawh nan nih zong in dam na tu ro ka rong king ani hi nan dam nak ding ro ka van i ken na hallelujah amen kan um na lo ah hin ro in phum ani kan um nak lo ah hin ro ai phum isu nei tu kan i awang in tan ka tan ro om ani jesu gai tu ka si cha hi ka hin ka cha ro chu lo hai chin ro cho cho rak huat ton ro in phum ani chuan ro ai phum sia chen char tur ne lo sertu nan lo ser ding si lo hai ngai
a hua in hua her tia char chin ni lo hiti char kho mi si lo hai ngai hua her tai mata ka hai ngai tai mak chuan a hua her lalpa min man tir hian boipa na kam han ka hen ti dam rong bol min pe ngala dam tar nak khi aka pek chole spinal cord chia te an dam china spinal cord khi keng ru chia ai rok mi te na an dam mi tam tak an dam china ni mi tam ti an dam to lalpa su fakin mo se boipa thang thas ko Tahcun ka nu hi ron kal ve thin a. Sau cu ka nu hi arak itel ve ton e. Kan rong bola pathin ha thok ron mu thin ani. Kan rian ton ka pathian rian tuan nak ki am. Ro pu hiet em em thin a. Alian ngan hiet tuk sing san ton e. In lampang a po soi thin ni. In lei zong hei da chim ton. Tum kha chu ka pa dam lo ta. Vai kha chu ka pa kha zo. Ke vung a ke a phing di. Na thok pal chok thei lo ni. Rian zong kha atuan khau la. Ka nu khan ne.

Ningsak tuk ka si cang. Mah ni pa te kan man tluk tuk cun za thak tuk. Kan pa le ma pa le simi kan mai kan tluk bak ci ningsak tuk ka si. Ala tam miel huni. Adam bakri la.
Tum khat cu.
Vai khat cu. Kan venga Peter pakhat ke bai hi nia. Kan sanga Peter pakhat ke bai mi hi si. Min tong tai sakro. Thla ka cham pia.
Ka dam hrim hrim anga. Ka dam hrim hrim lai. E te reng mai ka tia.
Eh cham tuk mai te. Kholai kan tong tai sakta ni. Jadi cu kholak baka cin thak. Pur khop mai ka tong tai lai khan. Ah Tha ka cham leo kha ma so tha hallelujah hallelujah tia hallelujah hallelujah ti kan tong rai so si kha tha ka ma cham di bak adam do no mo tia adam ru lai ti sak deu ka la tum kha rian ran kho chung rian ran kal ai tim mi kha alo la tam si lawa adam phone tung lo i alo pen thui ru tu ka fak to ka kar kha sa ni palum mani
chik pa ka khana ril si paluma step ah khan ril i tong dai zo chi step alum kha tha ka cham di bak step ya ril ani ka chun song hala ka hai doi chal ve ka um ani ka hai doi chal lo man ro ka dia rak tai rak tai o tu man man du si lo ho man ni ran tai du phone la ko ta han stop ta chat men akira fatang ka kai thau ta chen sen ka van thoi ka pi na em na em ka pi fa ma fa ma athin rim lu to ka athin a hok to re mi tong trai te chu mi thlan cam piak hna cun an dam deuh thin ania an dam to to kho na ka tong tai ve chu nang thla cam piak tu chu a ma ai kan fa ti cho hlan na kan ka zual deuh to ka kan ni
a za thang tu ka ni ning zak to ka si ka sei tu sei ni ka chem de ji si ro chu ro chu hai tu hua ding ka hai phuang ha mai lo ka hua te ra chuak chal lei tam ta ka hai vawlei tampi ka ka hua lung tam ta ka hai lung tampi ka hua mi ma sin ma unau tu man shalu le down ha pei dong lo ka hai char char wang in na bai dong lo in ka hua peng cha khan ro su kai buta ni ro chu ka mu kha hallelujah amen voi khat ai ro tin ga lo bang voi khat na ro ting chal lai lo

nimahsela sihmanhselaw ka umna lo ah ro in phum ti ka hria ni ka umnak lo ah hin ro ai phum ko tika ka haleluya ka hai char chara ka hua thua ma tua chon chu ro chu ka hmu ta ni tua chon chu ro chu ka hmu chang mi tam tak dam na ro ka hmu ta ni tam pi dam nak ro ka hmu haleluya amen unau te ule nau na chu ro chu pu fu to ti chuan chu ro chu na mu chang se chon he khowela mi ai hlut zo ka wangin hi falai minung nak in hi falai i om mi nak asun loi do cha

Amen.
Cu ro cu hmuh kan bel le kan cak thin. Cu ro cu hmu chin lengmang kan duh tawn. Kei cu upat tul tul ka cak. Kei cu upat chin lengmang ka duh. No pan le ka cak ngai lo. Ngak si than ngak si si than ka duh. Tu mang kum le ka po.
Atu ka kum sin zong ah ka ro hai choi hlu ton ya. Ka ro ka ka ka chua mi zong a sung loi to. Kum som nga ka ni a phei chuan. Kum som nga ka si tik la bang a che. Ai tam ka hai chua pel to. So tan in ka khua chi lai te. Hallelujah. Amen.
Cu pa cun cu ro cu ka hai zel ding. Chol cha cun cu ro cu ka hua peng ko lai. A ai phu ka ai hlu om ka ring zui. Jonak ia thuk deuh mi a sung loi deuh mi cu om lai ti ka zum. Mu to reng in ti kan i lo. Ka mu cang ti kha kai ti lo. Ai tam mu zel ka thu ni. Jonak ta mi mu chin lang mang kha ka du. Hallelujah. Amen.
Su a ram le a fel la zong ma sa tu te tan chuan. A pennak le a dinnak kawl ma sa tu na cha chun. Thil dang zong zong le puna pek bel sa. Thil dang vialte cu bawi pa le chap na i.

amah ni lo i buaipui zong zong hral tur duh che ama asilomi na buaipi mi vialte kha zuar an duh i ivon lai kha tur duh che ni na tlaih choma mi kha thla ding an du a kop thei lo ma chu chu kop thil dang na isu i kop thei lo thil dang na jisu i kop kho se lo rual lo takin hong gola pa tun thei lo ruah siang rual lo ngom kol bai ti kho se lo he khovel thian ni chu pathian mel ma ni ra ni he falai milung chu pathian ral sina kan se chu wang chuan cho cha chun ama ni lo kal san vek ngam tu te tan ama asilo mi thil pau pau kal angap akal ta angap tu mi alam le afel na zong ma sangam tu te tan apenak ladina kol ngam tu na cha leipan thil dang zong zong pe ka du ni hoi pa thil dang vial te ka chap ka tu soi line tharau thil min a khret chuah thil chawanga ka chem lio thiang thlarau nih cun an hngalhter hna lai i nangmah nih ah kalsan tur hriat ti rang cheu nanmah kalter kaltak ding kha an hngalhter hna lai amah nih lo i buaipui hriat chawh ti rang cheu amah si lomi na buaipi deuhmi kha an hngalhter ṭhan lai cu zong zong kalsan ngam tu tatan chuan cu vialte kaltak ngam tu hna cha chun lalpa chuan bawipa nih cun vanram ro phum rukum na lo chu pe ṭhin ani vanram ro phumnak

Bawipa kan in biak Lalpa sipai kan bu ka che Bawipa kan in biak Nangmah ngeih che ka tu ni Cuca cu nangmah ngeih kan du Zai sawm na ka siam do la Zan sawm na ka tuah lai Ngun takin ngai tuah la Thaten rak i ruat lo Aram le afil na ti zong masang am em A pennak la dinnak cu kol masang am lai mo Zane a Iso Krista ni lo zong Sok si kal san ngam am em Zan a Jesu Christ salomi popo cu na kal tak am lai mo Lalpa na sawm che Bawipa nih an sawm Isua Krista ni lo Jesuh Christ lomi thil dang zong zong cu sen ka kal san to na thil dang vialte cu tu zan ka kal tak la Isua Krist kan na poimo per ro se Jesuh Christ kan na hin pe pi bik se ko se amah ni lo su tu na pakhat ma ka du lo amah selawi cha ho man ka duh hna lo cutiang Jesuh Christ a cothlang tu te cu bantukin Jesuh Christ lawnglawng a thim tu hna unau tu thil tam tak i ka sala ngai do ni o wala na na thil tam pi kal tak ne her lai do thil tam tak i ti to lo ngai do ni thil tam pi na tuah ti lo her lai do ko he som lai ol sam lo ania hi som na ki a foi lo hi kal sani nei nge nge ngai kal tak mi na nei hru hre her Jesuh hian ami ko te hi Jesuh nih a ummi hna hi kalsan nei lo in tu ma ko ngai lo kaltak mi ngei lo na ho hmanh au hna lo Peter pon a le na kalsan a ngai a Peter so nih sur ka kaltak her i tlangval ho sa pon a sum le pai kalsan a ngai a ron tlangval so na chofa ka kaltak her i chia kon tu te pon an chia khon na pon an kalsan a ngai a hun khoi khol tu zong nih ngun khoi khol nak an zung ka kaltak her i ama ai thang nei song song suan Amah nakin thim deuh bia dei mi paohpaoh cu Rai an dei ngai lo zawng an i zau an nguh bal lo tu ka si. Zane lalpa hiang Zan a bawipa nih tu ngei om na mek thil kha tuin na um chuahnak kal sam tu som chani kal tak ding an som Petera po a len tin na kal sam tu ro tia Peter song kha a sur che na kal tak ding an ti Mathai po Mathai song kha a chia khon na to kan kal sam tu ro tia
Hallelujah, amen.
Lalpa hian tu i umna ka kal sem tu ti se ni. Lalpa de tu ina dir mon ka kal tak de. Min su zong ra dia som se ni. Ram ka zul te an so. Hallelujah.
Amen. Isim tu na tam tak kal sem tu ti che. Na chole nak tapi kal tak te ante. I ngai zong kal sem tu ti che. Na na war mi kal tak te ante. Ri thai thil kal sem ngam tu du che. Ritainak kaltak ngan ding in an duh i khami hausa tlangval pakhat kha khami rum tlangval pakhat kha a thil nei a kal sam phal lo wangin a nei mi thil kaltak a sian lo caah Isua hnung a zui lo va Jesuh nu a zul lo i tun theng tu man an hre to lo a tu tiang a homat ni a kong hal a si ti ba sala in kim kal sam ngama manhsara zai song vialte kaltak ngam i Isua hnung zui ngam Jesuh nu a zul ngam mi Peter te Peter te na Jacob te James Johan te cu Johan te na cu theng kan la khia ni atu tiang hi kan ngal mi na hallelujah amen he khwe thil chu he vlai thil chu rei lo te aral le do chan lo te an rel than lai ni ma se ral ve ngai lo halsla aro kho lo mi Isu Krista sok chu Jesu Kristo chu ti la hian to hin zu tu la ba som chai zul de kan boy pa ni an som i ko pui te kha chuan ral le don nangmah nih na tuaimi hna kha cu an ral ṭhan lai mihring hi tu ma kum khom tur an um lo minung i ho hmanh zungzal an um ding an um lo Jesuh Christ ah cu catuan dei cu mi Jesuh Christ lawng lang in zungzal a nguhmi cu si Hallelujah Amen cu wa salar pa hian cuca cun bawipa nih hin tu mei buai pui lai kha kal san tura som atu na buaipi cuahma mi ka kal tak ding an som i caan dawn nia na sung lai hi i caan dawn nia na sung lai hreom poi ti dawn nia a har ti zong na ti lai nimahsela sihmanhselaw Isua zui ngam an i chuan Jesuh kan zulh ngam a si ahcun lalpan thil dang a pek che Bawipa nih thil dang an pek lai tunai nei ai tha pek che tunak in nei mi nak in tha Hallelujah Amen cu sau cu ka siam do ni cu sawmnak tu zan ah ka tuah la tuna atu i buaipui mek lai na buaipi chu ama mi ka sang ngama kaltak man i ka sam nei lo chu tu ma ding su kaltak mi ngei lo mi cha ka sam nei lo tu su tu ma ding su kaltak ding ngei lo mi cha how ma dir la kal sai nei ngi ngi ngai kal tak ni khana nei hrim he ka sam nei lo lal pan tu ma ko ngai lo kal tak mi ngei lo boy pan a ho mat a au bal na lo kal sam tura kal tak dingi in thiam ngam ai kam ngam mi lalpa thang ngam ta chu bawipa ai thim ngam tu chu tu ne thut mun lo ting ro le atwa le thut mun te khan rak dir hallelujah midang pau kha kan mit chin sin thut mun lo ting ro kal san in nei ngai kal tak mi ngai ne her ka san tu ka khelo ti chuan kal tak ding ka ngal lo na ti se chu im bu mani nang ma le nang ma nei ka san tu khelo om phelo kal tak ding ka thai lo ti chu ma sala lalpa
Nimahsela Lalpa Sihmanhsehlaw Bawipa Tina ka puanpui ah hian ka thang seh A toi ka buai pi mi nakin kan thi Ka sang in nei ngai ni unau te Kal tak min ngaih tu kon her ulen Hallelujah Amen Amen In ti tak tak ang tro Nan te tak tak ko loma Ka sang in nei tak tak ngai ni Kal tak min an nei te tak her hi to Ka sang in nei tak tak ngai ni Kal tak min an ngai te tak her hi Hallelujah Amen Amen Hiomin ti to ni o A har nan ti lai hi Tuna che in ding mai anga A tuai che nan dir ko la in khawmpa na tang hriam in tiang pom ti le chang kan har nan te chol lai ni ma sela seman selo min keima wanga me keima ruang i a in le lo a in le lo sum le pai chole fa ami mangai te a dot min ha a kal san ni chuan a kal ta ka se chen a le so ka pe ka ti le zakhat ka rul than hallelujah amen i kal san ngai ne nge mo chu zaite tal chana kal ta ka her hi tuna in tiam la kha Atui bia nei kamnak kha Lalpa na hrial ngang nia Bawipa nih a hngalh ko Lalpa na hria nia Bawipa nih a hngalh ko Ti tak tak lo cu Tak a tak tak lo Thu le mau la poi ka ti lo nia Thu le mau la poi ka ti lo nia Thu tha lo la poi ka ti lo Yama sela Sihmanhsehlaw Ati tak tak i ro cu Lungthin tak tak Ina sin tak in Pathian sak na rin chanin ding lo le Raltha ten Bawipa tau chan in rak dir ko Hallelujah Amen Amen Hallelujah kan la hruaitu ta ro cho she Kan la hruaitu nak rak kai ulo Hallelujah. Amen.
Ti hian kan thinlung lalpa hnen a in hlan ila. Heten kan thinlung bawipa sin ai pe na. Pathian sok ngai tua tlat ila. Pathian tu ka ruat na silo. Zan dang kan soyang khan. Zan nanga kan sim ban tok e. Keima min ngai to su.
Keima lei ka ruat thau. Pathian ngai to ula.
Pathian ka ruat ulo.
Ikal san song song kha. Nakal ta mi vialte kha. i kalsan zong zong kha na kal tak mi vialte kha pathian in a hlan ro le pathian sin rak pe ko i kut atang khan na kut in pathian kut a hlan ro le pathian sin rak pe tu na mi hi lo en lok te le atu hi rak van sau ta le ka thil tu takani se he ka thil tu Kalai van zo ta u, van zo ka ka kal san to don ta. Hey, ka ka du tuk me ka kal tak ding si sang. Lalpa, Boypa, ka ta ni to lo. ka ta asi ti lo. Kai sun ka kal san e. Kai ni chu ka kal ta.
Ine na ka hla ne.
Na sina kan pe.
La ka san ngai.
Na kal ta ka her.
Tu na mi kha.
atu i thil kha Lalpa hnenah hlan rawh le Bawipa sinah rak pe tuah i kut atang Lalpa hnenah hlan rawh le na kut in Bawipa sinah rak pe i tuah kut ah um daw suh se na kut ah um ti hlah seh i ta i daw suh se na ta si ti hlah seh nang su kal thei rawh nang cu kal diam sa Lalpa kut ah dang se Bawipa kut tuah rak chia Hallelujah amen tunah hian atu ah hian thlarau thil cu khiat chuah tiu cheu se siang thlarau nih chiling fian tak ko ka san tu zong zong su nan kal tak dingmi vialte Pathian kut ah hlan rawh le Pathian kut ah khan rak pe Pathian kut ah hlar lo le Pathian kut ah rak pe u hei kan team member te hian he kan team member na nih hin ka kor hi rong keng phai nga kang ki em van ken la e ka kor ah hian pathian thil ti thena omanga kang ki hian pathian thil ti ko thon na om la e war tak lo khoi kher ngai lo va war tok in rak tong sok hau lai lo nang man ni ron to chau chau to kwanga nan ma ni nan mah ah van tok na sia chun inan na lai kha in dam don ni nan zawt na kha nan dam lai hallelujah amen he kor hi lo ring lo la he kor hi lo ring lo la hi angki rak zoom la o pathian sok lo ring la pathian tu kha rak zoom o ka ka kun po lal pan mala so mang chin ka kun sang boy pan thla chwa pek ba ka kun boy lal pan mala so lo chun tam na ni lo ka kun sang boy pan thla chwa pek lo chun dam na ka silo ka kor poi mala so chun tam na ni mai ni ka angki sang boy pan chuah pek asi damnak si ko Hallelujah Amen Amen ka tongta yang a thla ka cham la i ka ko lai pathian thil ti theina um anga gang kia pathian thil ti kho tho na kam lai kan team ne rong kian phei do na kan team ni khanam van dat pi la i chuan sam tanga kan tiang khan chal sa tanga kan tua ban tukin alo khoi ho kha tam na changin owanga atong mi po damnak acho min adam lai sum tam na chang ta chu Cho damnak a cho mi lo lo suak phei zel le don ya he kan nan rak chok than lai tu mai thlarung lo la hau man i porong la lo kho ngai takin zang fa nak lo suak lo dam dam lo suak lo om lo ula ka du ni dam dam ka lo suak ne nge ula ka du ni adam mi ka charak chok rem lo ka du mi se ni lo chuan chatia si lo chan in na ngai lo kir le ka lawa ni nan zot nak them them ma ka nan zo than lai ti ka pha isua khan jesu ni khan thesa dir kam tam lo ti dam kha saida ti bol pok mi so adam Johan a pung a chang sawm pathum ah chuan Johan a ngan pang a an hlei thum ah chun ti hi ra hil ani hete na chim ngai tharo ai nan i tam tak hi na dam hi thil ti sual le to su thil sual ka tuah than ti na thu yo i lo ani chuan ol ngai lo se chun a ai na zo gi mi om anga ti chonak fak dau in na zo lai chu ba so lal pa chuan sa chun boy pa ni chun ka ti tam chang zong zong te kha dam na ka cho mi po po he ban lo sok tro tu so ni he karak sok kan du na

Sambam na lo thang lo si. Kan hoi tu dan lo sayang a. Am ta kan lo khoi kher ngai lo va. Nufa to irak tok thek meng zong hau lai lo. Aron aron to chu chu to kan ni. Avan in tok te na kan chun sa ko. Tok te nan tok na chun sa ko. Chutih lai chuan chati leo ah cun aron la thlen lo na ho chu an thak lo nak na chu hemi ron thlen hun lo nga le langai lova ma hi rak phak cha ni lung takin lal pai lo choi moi dong nia hirak in phak thang mang na ka rak nga hau lo in thinlung di lak te boy pa ka sun pa chu thinlung ta lal pa choi moi na chuan chu thinlung di lak boy pa sun pa nak pek na ka chun bola le si la po kha Paul le si Paul le Silas song kha an ta ning kong kha rin hong ani an sa innka cu a rak ong an kut kual lo ta ni an kut an khihnak rang vialte kha thla khi lung taka lal pai lo choi moi na khan nong de la ka boi pasun pa na na rak pek na i pa na kong kharen hongonga na ta nak in ka choi ong la i nang man pe tu che lo ta don ani ang ma an tlai tu cha rak thla chang lai

a kalnak poh ka dam ni cu hallelujah amen
kumli chung ani anna to a chu chu tuna kadam ma tin hallelujah lam zot nak in kumli chung a zo ya to chu kadam chang ate hallelujah pastor se amen